DP dann wëll beim Schafe vu Logement méi kreativ ginn. Et kéint een aus dem Pensiounsfong eraus an Immobilien investéieren a mat engem Biergerfong en neie Finanzproduit erausbréngen. An dëse kéinten da jiddereen seng Erspuernesser abezuelen, fir mëttel a laangfristeg dann och en anstännege Rendement ze kréien. Dat Kapital géif de Staat dann an de Logement investéieren, sou de liberale Parteipresident um leschte Gemengewahlkongress. Dat do wär alles näischt Neies, äntwert de Gros vun den anere Parteien a mengt, et sollt een hei d'Fangere vun de Pensiounsreserven ewech loossen. Monique Kater.
Un d'Reserve vum Pensiounsfong kniwwele goen, wat gouf dat ëmmer e Gedeessems wärend de Quadripartitten, wann et drëm goung, Lächer am Krankekeesebudget heirauser ze stoppen. Vun der Propos vum DP-President, Wunnraum och aus dem Pensiounsfong eraus ze schafen, sinn déi meescht net enchantéiert, ausser engem. Dat ass prinzipiell eng gutt Idee, mee mir hunn dat schonn am Statut vum Pensiounsfong stoen an se hunn et net erreecht. Dat heescht, d'Fro muss sech éischter stellen, Wéi erreeche mer et? Duerf herno net esou wäit kommen, datt mer de Leit hir Suen, déi se fir d'Pensioun cotiséiert hunn, datt mer deenen hir Suen do klauen, fir aner Saachen ze maachen. Ech mengen, datt dat e ganz geféierlechen Terrain ass, datt een do en Deel kënn huelen, fir dat ze maachen. Dat ass Piratepolitik.
Ech räisse mer déi Suen ënner den Nol, déi mir net gehéieren, mee engem aneren. De Rentefong gehéiert de Beitragszueler a soll esou ugeluecht ginn, datt mer och an Zukunft eis Rente kënne kréien. Et ass Renteklau, et ass inakzeptabel, et däerf net passéieren. Dach, seet de Minister, well dat géif scho gemaach a géif och definitiv eppes bréngen. Déi Logementsprojeten, wou de Pensiounsfong elo schonn an de Logement investéiert huet, op där enger Säit mengen ech ass et de Projet zu Greefmacher, et sinn aner Projeten, wou de Fong schonn drop ass. Wat awer wichteg ass, ass, datt de Pensiounsfong och kann e Rendement garantéieren. Mir wëlle jo trotzdeem, datt de Pensiounsfong awer Suen generéiert fir eis Pensiounen an d'Pensioune vun den nächste Generatioune kënnen ze bezuelen. Wéi wëllt een och bei Wunnengsbau en absolute Rendement do kréien? Wann ee soziale Wunnengsbau mécht, da mécht ee soziale Wunnengsbau an da kann ee do net nach en absolute Rendement erausschloen. De Staat soll sech net ze vill an d'Sue vun de Bierger amëschen. Mir hunn Instrumenter déi bestinn, zum Beispill den Zukunftsfong. Mir hunn dach schonn esou e Fong fir de Logement, ee mat staatleche Gelder, wonnere sech och déi Gréng, déi sech wéi déi Lénk mat engem neie Biergerfong, deem dem Private Gewënn bréngt, net identifizéiere kënnen. Déi Fro, déi sech stelle kann, ass, Mir schwätze vun abordabel Wunnengen, an da schwätze mer awer erëm vum Rendement. An am Moment ass et esou, mir gesinn dobaussen, de grousse Problem am Moment ass, fannen ech perséinlech, net esou de Wunnengsbau momentan, mee de Zënssaz, dee permanent eropgeet. Mir gesinn d'Wunnen als Recht, als existenziellt Recht, an dat däerf net als Invest an och net als Rendite verspriechenden Objet ugesi ginn. Do ass jo de Problem, an dat soe jo och ganz vill Chercheuren haut, dass ebe grad déi Vue op de Logement Deel vum Problem ass, an dat musse mer ofkoppelen. An do gesi mer eng DP, déi einfach blann viru steiert. Logement, dee jiddweree sech ka leeschten, an dann op där anerer Säit verspriechen, dass deen, deen investéiert, mëttel a laangfristeg en anstännege Rendement kann erwaarden, do géing sech dach awer wierklech eppes bäissen.